Selamat malam bala peninga semua. Nyadi ke sekali tu kita begulai ba cerita ke baru. Au bala peninga. Anang wei rau kita laban cerita dititihkan tu. agi mengkang disambung. Nyadi ke sekali tu iya nya jerita kitai, jerita telanjan betajuk telanjan. Iya nya enzra. Pia mega bala peninga meri besai terima kasih ngagai kita semua laban semampai support channel Kasen Sekulah Oro ari suba nyentuk ke diatu. Nibuh kitai memasau ke jam lalu diterus ka aku nyerita ensera telanjan tu bala peninga semua. Sebedau aku nerus ke iya ingat anang skip iklan. Sukung meh aku enggau chara enda skip iklan. Pia ke munyi ensera tu bala peninga semua. Nyadi ensera tu ditulis Moses anak beti lalu dikeluarka Borneo Liliture Bureau dalam taun semilan belas enam puluh tiga. Ensera tu mega udah menang ba Pekit Nulis Ensera ngena jaku Iban dalam taun semilan belas enam puluh tiga. Nyadi Moses anak beti tu ada ba rumah empa wi. nanga sekikat kabeh kenawit dalam taun semilan belas tiga puluh. Lalu penatai iya ari menua Engkari, ulu ai Lubok antu. Dalam taun semilan belas tiga puluh enam nyentuk ngagai taun semilan belas empat puluh satu, iya besekula ba Saint Francis Xavier nanga kenawit. lalu ngetu ketegal Perang Jipun. Iya mega bekereja dalam taun semilan belas empat puluh satu nyentuk ngagai taun semilan belas empat puluh lima nyadi kerani ba Misui Busan kai sia nanga Kabeh. Lalu dalam taun semilan belas empat puluh lima nyentuk ngagai taun semilan belas lima puluh empat, Dia iya diau sereta gawa di menua iya di Lubok Antu lalu dalam taun semilan belas lima puluh empat nyentuk ngagai taun semilan belas lima puluh lima iya gawa nyadi kerani ba Lidl Bros Co Ltd, Batang Baram tauka BPM Drilling Party Suai. Lalu dalam taun semilan belas lima puluh enam iya diau lalu gawa di menua sida Lubok Antu baka orang mayuh. Tu serebana telanjan. Nyadi lemai siti lebuh maya telanjan enggau bujang raya dia iya lalu ngempuru ke semua sida serumih. Udah semua orang sampal datai dia iya lalu madah ke diri deka belelang ngagai menua orang. Aku tu. Pia kenu ku iya. Deka pegi ke Jawa jambi napat tisi langit landai. Ninga jako iya munyi nya, dia tak ngenung mega apai iya Keling baka manuk sabung besara bulu. Tak tegepang baka lang bedua lampang tekang jelu. Kebuah iya pia laban iya tekenyit ninga telajan bangat nadai semaya deka nurun, deka nurun bejalai. Au, kemaya nuan kejang da nek? Pia ku Keling. Enti utai nadai nanggul pegila nurun meh aku apai. Tang aku enda mai kaban. Engka orang enda tan berinsa debai aku. Pia ku Telajan. Indai iya ku Meng enda ngasuh iya bejalai kediri. Tang Telajan enda ngasuh indai iya bangat irau ati laban dalam dunya tu indai antu madahka aku nadai utai tau munuh aku. Keling lalu nanya ke menua orang deka tuju iya bejalai nyadi saut iya dalam mimpi aku apai enda suah indai tuai orang nyadi enggau indu menama endu lulong bengkong bungai api dayang linggang negeri lulong bengkong bungai bulan dayang tekang mau serugan. Lalu siku ga agi petungau aku ku antu da suah ida meh aku nyadi ke bini benama enu ke meli ke matan padi enda meh mimpi nyadi raja ke melat bungai lensat enda meh ke nyap tinduk lina enti aku enda jadi enggau inu dua iku nya nama aku enda parai aku gila. Nyadi menua sida nya di penyuan batu bulan baka papan lantak cheremin, penyuang batu bintang kitang-kitang baka tampang ngena disalin. Menua nya menua renyayong bepadong ba lumpong besi. Baja bujang lingga menua. Nya nama Apai Lulong Bakong Bungai Bulan lalu menua nya mega di Pangkang Pengiran, Jurai Mangkang, Tisi Langit Salang Mangkang, Lengang Bintang Berakit. Iya tu apai ke meli kematan padi. Menua jauh amat ari menua tu apai. Lapan belas taun baru aku datai din enti nadai utai dikena. Ninga munyi nya, Narai mega jaku mayuh sida Keling lalu dasuh mega enggaika anak iya nyau parai ngapa enti enda nitihka jaku antu. Udah habis jaku iya nya, orang nyau ngirup nyau semua indah laban selamat ke telanjan deka nurun beleleng. Udah nya tinduk mega meh orang ke munuk. ini mejam belajan masau sehari. Dia deh beradu tu deh telajan. Udah meh lapan belas ke nyap malam nya ari pa nyau teringkas tawas. Udah makai udah apai indah telajan pan lalu nekira diri deka mupuk. Pasuk ke iya ngerimuk baka ke mujok mati telentang. Pasuk ke iya unus pit.

Peda tak bendit-endit baka labit madu midang. Nya baru tangkin iya lunching dinga berenaing munyi naning meling lubang. Tangkin iya belanding unding berenaing makai untak tulang danjap tajam penyapar randang. Tangkin belikau lapau puak menua badi andai semata changka. Di ubut munjung jejampung. Kebau asal tibak tangkal di buku ruas tulang penyelinting sangking di tunjuk jari butang. Batu ratai bisi gia mai tegau belalai lempung nyingkang. Batu lemetak bisi gia mai kena nujah awak menua orang. Nya baru san iya enteran bandang tusang, pegai iya terabang simbang punggang. Ndebai iya gagong kulit kijang langit nyawa raris begigit nelepak gentilang baruh remang. Gagong kulit remaung nyawa negong di mua lubang. Peda penyigat Lajan amat balat ari antu jungkal berundang petang. Peda tak rerentau baka antu buyu pulai nunang bini urang. Bangat kering ari saging pengulur rintung puang sigau kami lalau pandang nyang. Peda matang iya baka pelaga leka kelam. Peda tachak udu tampak ari bulan meratagan. Ukir usu begerayu nanan jelayan kelinggai pah dedunyah lapan tangkan. Bua enggau iya kelampung mas nyau serungan. Udah tembu iya nengkira diri peda ta pansut endo kunchi ari singkum rapit nadai meranggang gemurau mau tuchi ulih muntas ke kandung. Nya ga mini mabung mai ti enchin Salin selimbau peninjau raweak dunya. Peda tak chinang-chinang baka bara api mesai janggut undai. Tu adik aku telanjan nempap ke bukit tumpu ari emperan. Tedung nyelingkung mantuk melit iku bebelit dalam bulan. Tinchin aku tu bai ulih nuan kena nuan beleleng netak kendang randang besimpan. Lalu deh rasuak ke iya deh tunjuk perenching ngai telanyan peda tak lalu nyingkum. Anang enda bejimat nuan ngibun tijin aku tu ngai ke iya lenyau adik wai pia ko kunchi hari. Au meh ka ko telanyan. Udah nya baru iya lalu madah ke diri mupuk ngagai sida serumah. Iya lalu betabi enggau semua sida angkat hari nya baru iya nurun. Lalu bejalai meh sida ngulu ai batang pangau libau pengiau Pakang Isang. Ai merawa lama munyi ka berimba bung nebang. Bejalai meh sida sehari-hari nya malam hari bemalam ga iya tawas hari bejalai ga. Iya pan nyau udah. Bejalai lapan hari lapan malam. Nya baru iya datai di enti gas ulu Panggau ba menua ke dikumbai di Bukit Gemung Lemungut, Tuchong Ubah Ribut. Angkat hari nya iya niki bukit nya sehari-hari nya mih. Iya mih hari nyau kira maya ngulihka manuk lemai nya baru iya datai di Tuchong. Udah nya iya lalu ngaga langkau lalu hari pan nyau malam. Udah makai apai indah iya lalu tinduk. Kira tengah malam dia iya ninga ti enchin iya bejaku, Apai, apai, enda ni nuan apai. Antu apai antu, angkat nuan ampai. Angkat telajan lalu merejuk ke mua langkau. Peda iya antu nang ka peninggi mesai utai. Antu galau gerawan engka bulih enam depa peninggi antu nya lalu pemesai iya bisi bulih tiga pemerap. Dinga antu nya lalu bejaku Hah. Ham. Ahem. Legi yang sepai asai. Nyamai deh pakai, nyamai deh telan. Telajan lalu bejaku dalam ati diri. Apu. Paman tu nya. Sepai asai nuan legi. Antu galau gerawan nuan mungkal nanjau aku. Mansang meh nuan kitu. Enda aku rari ke nuan. Nya deh angkat telanjan lalu nangkin nyabur chudur pengundur bala penerang jengkau sangkuah pegai terabai adah dati iya meh antu nya. Datai antu nya enda chechamang lalu nyamah sereta nangkap telanjan. Tak lalu ditelan iya enggau teterabai enggau sesangkuah meh tudah telanjan nya tadi. Ensepi diri udah ditelan antu dia iya malik diri nyadi tekang api ke menyadi Mau ngerendang. Dia entu sepi perut ai asai ke ditunu lalu dilua ke iya Telajan. Pansut Telajan ari perut antu nya baru iya tak berima nebang kaki antu. Pantap iya enda ulih. Tumbuk enda ga telih. Sepi baka nya leka ke iya sangkuh enggau nyabur. Tak ada pegai iya kaki antu lalu dibiau ke ke baruh peda nyoh abis tumbang kayu. Biau ke atas tusur bukit abih ngeruang. Biau ke ai pechah batu galang. Dinga entu nyau rauh-rauh dinsah iya semalam-malam nya. Perai aku uchu telajan. Badu agi aku uchu. Badu saru aku uchu. Isa aku meri nuan pengaruh batu gamang begerak bala. Udu kering meh nuan tuchu ngelingkang kijang. Empai meh aku kala dinsah orang asai nuan tuchu. Pia kenu ku antu nya. Nya udah nya baru mega telajan mangga ke antu nya. Peda tudah nyau meluru dilah iya nyau ka parai. Enda mei telanjan ai dipanjah ke ba mua antu nya. Nya baru antu nya ngeleda. Udah nya. lalu diulih ke iya pengaruh batu gamang ai bungkus rajut lalu disewa ke ngagai telajan. Tau jauh. Enda mudah batu gamang tu enti dikirah nuan. Lalu dimur ke nuan ai nya. Lalu datai magang semua indu utai ke tau nyengat. Tu meh kena nuan ngelaban munsuh. Nadai meh tan orang ngelaban nuan tu ila uchu. Tu aku udah alih laban nuan. Udah nya pulai meh antu nya tadi ari penyau tawas udah tembu telajan makai pagi iya lalu ninjau ngagai menua orang ke deka dituju iya. Nya bala peninga. Nyadi ensera telajan sekali tu dilengkaka aku nangka tu dulu bala peninga. Udah nya kitai begulai baru ba renggat ke tusun kedua ensera kitai tu. Nyadi bala peninga keterubah iya admin Kasen Skuah Oro macha ensera tu munyi tu mayuh amat munyi iya leka iya macham-macham utai kena kala disebut utai kena kala pansut ari mulut admin. Amat tak beluit menyebut utai hai pun nya tadi. Munyi munyi entelah. Munyi utai dalam. Dalam amat leka leka ensera tu bala pedinga. Bisi nya enda temu aku meh reti utai nya dia. Nyadi enti bala kita ke tuai ga ari kami baka aku tu umur baru dua puluh tujuh ah. Nyangka nya bisi orang ke nemu leka utai nya tau komen ba baruh. Kitai sama bekunsika nama reti utai ke disebut-sebut aku nya tadi. Nyadi bala peninga nadai randau bukai, meri terima kasih ngagai kita semua laban semampai begulai enggau aku ba channel Kason Squaw Horror. Nadai randau bukai bala peninga. Mupuk dulu aku.